Tirkiya û tunekirina Kurdan ji serxetê heta bin xetê. Ji her kesî venase ku herêma Efrînê sala du hezar û hejdan hat dagirkirin, dagirkirina Efrînê wekî qewameke çaverênekirî û jinişka vebe bi gelekan seyr û ecêb hat. Lê gelo Hayate jî heye ku biryara dagirkirin û tirkirina gelek herêmên Kurdistanî yên Rojavayê Feratê nêzîka sed saliye li qelemê ketiye. Tirkiyaya ku piştî şerê Milazgirê yê sala hezar û heftê û yekê dewleta xwe li ser singa welatên Kurd, Ermen, Rom û netaweyên din ava kir, heta roja îro hinera xwe ya maşandina gelên resen û ji nû ve sazkirina demografyaya welatan didomîne. Piştî ku dewleta Osmanî ket ber Sikratê û Komara Tirkiyeyê ava bû, Tirkan lez da xebatên xwe yên nijatkujiyê û ji holê rakirina gelên xwe cih ên herêmê. Di vê bûarê de dewleta Tirk a ku li ser hîmê netewperestî û faşîzmê ava bûbû, piştî ku Ermen, Yûnan, Rom û gelên resen ên Rojava û Bakurê dewletê qedandin an kirin Tirk, berê xwe da Kurdan. Encûmana Çaksazkirina Rojhilatê çi ye? Di heştê Îlona hezar û neh sed û bîst û pêncan de Serekê Tirkan Mistefa Kemal Atatürk encûmeneke taybet bo amadekirina raporeke berfireh a li barê meseleya bi navê Çaksazkirina Rojhilatê Anadolê peywerdar kir. Encûmena ku Ismat Înonoyê bi eslê xwe kurd serokatî lê kir, xwe spartibû bernameya çaksazkirina Rojhilatê ya ku ew jî li jêr serpereştiya Ziya Gokalpê bi eslê xwe kurd hatibû amadekirin. Di çar dê Îlûna hezar û neh sed û bîst û pêncan de di nava hefteyekê de endamê Encûmenê Ebdulxaliq Renda rapora xwe pêşkêş kir û bi hesret diyar kir ku parêzgehên rojhilatî yên dewletê li jêr serweriya aborî û zimanî ya Kurdan in. Di rapora xwe de Ebdulxaliq Renda pêwîstî pê dît ku li gelek cihên stratejîk ên Bakurê Kurdistanê Tirk bên niştecîkirin. Her çendî projeya tirkirina Bakurê Kurdistanê bi temamî bi ser neket, lê di milê şuştina Kurdan ji zimanê Kurdî, birçîkirina Bakurê Kurdistanê, koçberkirina zana û pisporên Kurd û tirkirina beşê Kurdistanî yê Rojavayê Feratê de bi ser ket. Li wî beşê Kurdistanê, ango li Semsûr, Mereş, Dîlok û Meletiyê têra xwe Tirk hatin niştecîkirin û projeyê bergirt. Wekî nimûne, rêjeya Kurdan li Dîlokê ji sedî şêst zêdetir bû, lê îro roj rêjeya kesên Kurdî axêv ji sedî bîstan bêhtir naajo. Ji serxetê ber bi bin xetê ve. Li beşê Kurdistanî yê li rojavayê Feratê, şansê Efrînê ew bû li jêr xetê ketibû. Bûbû beşekî rojavayê Kurdistanê û ji makîneya Tirk kirin û çand helandinê ya dewleta Tirk rizgar bûbû. Lê piştî şerê navxweyî yê Sûriyeyê qewimî û Kurdan bi rêya hêzên xwe yên parastinê YPG û YPJ'ê Welatê xwe zeft kir û birêveberiyeke xwe ava kir. Tirkiyeyê rapora xwe dîsa ji ber kêşk û sindoqan derxist û xwest ku dirêjî Rojavayê Kurdistanê bike. Vê carê guhertina demografîk ne bi Tirkan lê bi çekdarên Sûriyeyî yên kirêgirtî û malbatên wan ve pêk hat. Di hejdê Adara du hezar û hejdan de artêşa Tirk û komikên opozisyona Sûriyeyê yên girêdayî wê Efrîn dagir kir û sê sed hezar Kurdên resen ên Efrînê ji cih û warê wan bi der kirin. Li gor raporeke Rêxistina Mafên Mirovan a Efrînê, heta dawiya sala du hezar û bîst û yekê, Dewleta Tirk, piştî çar salên dagirkirinê, nêzî çar sed hezar Ereb û Tirkmen li Efrînê û gundên wê niştecî kirin û pê re rêjeya Kurdan li Efrînê ji sedî nod û pênc da keç ji sedî bîst û pênc. Mêtingeh û dagirgehên dewleta Tirk Mêtingeh û dagirgeha pêşîn Ago bi serpereştiya Tirkiyeyê Li ser xaka Efrînê hat avakirin dagirgeha bi navê Gundê Şamî bû. Ev mêtingeh di pazdeh çiriya Paşîn a di hezar û hejdan de ji hêla komên cîhadî yên gunda warê Şamê ve hat avakirin. Li gor raporta navborî ya Rêxistina Mafên Mirovan a Efrînê, ji wê çaxê ve heta roja me nêzî sih dagirgeh û sih kamp li Efrînê û gundên wê hatine avakirin. Ev guhertina demografîk a ji kokê ve bi serperestiya Tirkiyeyê û desteka darayî ya rêxistinên îslamîst ên Tirkiya, Kuweyt, Qeter û Filistîniyên çil û heştan pêk tê. Li hêla din, Hevpeymaniya Niştîmaniya Opozisyona Sûriyeyê, û Encûmana Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyeyê, Enekesê, van projeyên qirkirina Kurdên Efrînê hem bi bêdengî û bangeşiya di amyarên ragihandinê de hem jî bi amadebûna li rêwresmên vekirina mêtingeh û dagirgehan dest teg dikin. Bi nêrîna te, piştî çar salan ji dagirkerî û koçberkirina Kurdên Efrînê, Kurd çawa dikarin rê li pêşrûyê nû yê plana çaksaziya Rojhilatê bigirin û Efrînê ji nav pencên tirkkirin û erebkirinê rizgar bikin?